Bernameya me ya îroj bi sponsoriya Suleyman Amak dest pê dike. Belê, ez Mizgîn Xan dîsa bi dengê xwe, bi rengê xwe û bi hemî enerjiya xwe û dilxweşiya xwe li hember we me. Dîrok di doyê pûşberê roja Yekşemê sala du hezar û bîst û çar an di dîrokê de îroj wefata şaîr nebî di sala hezar û heft sed û yazdeh an de Kraliçeya Îngîltereyê Elîzabet tac da serê xwe di sala hezar û neh sed û pêncî û si sê an da wefata Ehmed Arîf di sala hezar û neh sed û not û yekê de Em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Çîroka me ya îro ji gotina her kezîzerek simbêlsorek li ber e. Gel dibêje dema nirx û rûmetek li derekê be teqez bi xwedî û bi parastin e. Binyeta vê gotinê digihêje serhatiya xortekî û diyawî. Dibêjin, carek ji caran li aliyê Colemergê xortekî neçar û bêkes hebû. Ew û dayika xwe ya pîr bi hev re dijiyan. Dayika wî ya Reben dixwest ku kurê xwe bizewicîne. Lê ji ber ku hêyîna wê tund nebû, tu kesî ji alîkariya wê nedikir. Bi tenê Kesar dikêşand. Rojekê kurê wê got, Dayê, tu qet meraq neke, ez ê biçim bibim leşkerê mîrê Hekeriyan. Ez ê herim kezî zereke botîş xwe re bînim û bêm. Dayika wî got, Neçe dayik bi gorî, her kezî zerekê simbê sorek li ber e. Kurik guyê xwe neda dayika xwe, rabû çû bû leşkerê mîrê Hekariyan. Piştî demekê lingê wî kete herêma Botan. Bala xwe dayê ku kezîzerek bedew satilên wê bin çengê wê ve diçe bêriyê. Hespa xwe ajot, bi çengê kezîzerê girt û avête terkiya hespê xwe ku bireve. Keçikê da hewaran. Bi hewara keçikê re çar siwarên bi çek hatin peyî wan, hatine û girtin, Kezî Zer ji destê wî xilas kirin û ew avêtin erdê. Gelek lêdan li wî kirin. Pêve ji swaran yekî rima xwe da bir qirka wî û got, Tu kî yî, ne kî yî? Bi kîjan hiş û ziravê keça xelkê radikî dibî? Lawê pîrê kala xwe û dayika xwe çawaniya rewşa xwe ji wî re vegot, dûre ji wan swaran yekî got, Dema tu rabûyî karekî wisa ma qet dayika te tu şîret li te nekirin? Lawê pîrê got, Belê wele, dema mij dayika xwe re got ez ê biçim ji xwe re kezîzereke botî bînim û bêm, dayika min got, Neçe kurê min, her kezîzerek simbêl sorek li ber e. Belê min guhê xwe neda wê, wekî ku dibêjin aqilê kûrî se tê bîrî. Ez hatim halê min ev e. Ji wan siwarên botiyê mezin got, De here, min tu dayê xatirê Diyate, çimkî Diyate jinek şareza û hêja bûye. Belê ger dayika min vê çîrokê bivîsta teqez wê bigota ya divê mirov tim bi yadiya xwe bike. Em birêza navê rokan bikevin. Çend rêyên xweşiya jiyanê. Tu ji hîs dikî ku roj zû derbas dibin, dem wekî ew avê diherike. Gelo hewce nake dibe tu jiyana xwe xweştir bikî? Jiyanek bi kalîte û bextewar daxwazeke hevpara gelek kesan e. Stres û mijûliya jiyana nûjen carinan dikare gihandina vê armancê dijwar bike, lê belê hîn prensîp û adetên bingehîn dikarin roleke mezin di baştirkirina kalîteya jiyanê û bidestxistina bextewariyê de bilîzin. Jiyaneke bi kalîtetir û bextewar û xweştir bi hinek rêzikan, adetên sade û bi bandor gangaz e. Xwarina tendûrist, werzîşa bi rêk û pêk, têkiliyên civakî yên xurt, şêwazeke xwe ya baş, tendûristiya derûnî, pêşka pêşketina kesane, ramana erênî û rêvebiriya demê ya bi bandor gavên girîng in di vê rêwîtiyê de. Bi pejirandina van adetan, hûn dikarin hem ji hêla laşî, him jî ji hêla giyanî ve jiyaneke tendurist û bextewartir bijîn. Çi yanî gelek xweş gotiye lê pêkhatina yanî pêk Ay îro çima zimanî me nakere yani ev tiştê ku dibêjin jî pêkanîn ewa ne ew kas hêsan em bi rastî em gelek tiştî dixwazin pêk bînin ser ziman lê Dema ku pratîkê em gelek qelsin em gelek tralin mixabin ha e, ez li ser xwe bipeyvim ez e, bi kansî ji destêm te hewl didim ku tiştên ji bo tenduristiya min ji bo derûniya min ku baş be e, pêşketîtir bibe çi ji destêm be ez dikim li dema dibe şev mirov serê xwe datîne ser wê balîfê ya tu divê dünya boştur lo Yani carna ne destê ku mirov gelekî diweste ya gelekî diweste lê nexeme divê em ji bo xwe bixebitin û em çi bikin ji bo xwe bikin pêşî ji bo xwe Çi xwe dê ji me standiye em rojê heşt saetan dixebitin. Em dizanin carnan hûn gazinan dikin ku çima ew qas dixebitin. Her cend fermana xebata şist bi rengeke ketibe jiyana me jî Hîn jê exleb ji nehê heta pêncê heşt demjimaren fermana xebatê berdewam dike. Gelo fikra rojane xebata heşt saetan ji ku derê hat? Çi Xwedê ji me stendiye em ewqas dixebitin? Çima heşt saet ne heft saet? An jî eger Xwedê neke me li şûna neh saetan deh saetan kar bikira wê çi bibûya? Bi rastî jî nîvê emrê mirov bi xwendinê nîvê din jî bi xebatê derbas dibe. derbas be û diqede ji xwe lêya girîng ew e ku e, mirov ji karê ku dike hez bike yan ji xwe mê bixebitin em mecbûrin bixebitin lê qet nebe ew karê ku em dikin ew xebate ku em dikin bira bi dilê me be bira bi xweşiya me be bira kêfa me jêr were ev tişteke pir girînge ji hêla derûnî ve jî û ji hêla tenduristî û kalîteya ew kar û xebata jî. Bi rastî dema ez karê jî hez dikim bikim ew kar qet bi min tade nayê. Çiqo tade be jî lê bi min bi tade nayê. Lewma carinan reşî jî ger bi dilê mirov be dibe xweşî. Li Zanîngeha Dîcleyê lîsansa beşa ziman û edebiyata kurdî vedibe. Zanîngeha Dîcleyê awayeke fermî vekirina lîsansa beşa ziman û edebiyata kurdî ragehand. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku ji serdama bê du hezar û bîst û çar du hezar û bîst û pênc pê de dê bîst û pênc xwendewan ji bo lîsansa kurdî bêne hilgirtin. Di demeke kurt de ev agahî li medyayê belav bû û bi kêfxweşiyeke mezin hate pêşwazîkirin. Heta niha li Zanîngeha Dîcleyê bi tenê di bernameya masterê û doktorayê de beşa ziman û edebiyata kurdî hebû. Akûbet li serê hemî zanîngehên Kurdistanê. Kurdino zimanê xwe hilbijêrin û bi zimanê xwe bixwînin. Çima zimanê kurdî nebe zimaneke akademîk? Bi hilbijartina beşa zimanê kurdî, hûnê him pêşiya ziman vekin, him jî pêşiya mamosteyên ziman vekin. Lewma zimanê xwe bê pişt nehêlin. Ji xwe em nebin pişt, tu kes ji me re nabe tişt. Wow, çiqo gotin xweş got, em ji hev re nebin pişt, tu kes ji me re nabe tişt. Binivîsînin Mizgîn Xan gotiye ev pêv pêva min e zû teqez di dîrokê de li ciyekî binivîsînin e, dema em ser erda gerdûnê wan dabûn çûn cîhaneke din berabêjin pêşiya me Mizgîn Xan vê gotinê kiribû. Ji bo xwezayê hewcehiya jin û vesazkirina gemarê, bi sêwiranê veguharîna cîhanê sêwiran dikare çi bike? Parêzvaniya çaresariya efrîner ên avhewa û pirsgirêkên civakiyê dike. Jin û vesazkirin ji bo mîsogerekirina domdariya jîngahê û paristina çavkaniyên xwezayî girîng e. Lêbelê bandor û kerbidestiya pêvajoyên ji nû ve sazkirinê pir bi nêzîkatiyên sêwiranê vê girêdayî ye. Di salên dawî de di cîhana sêwiranê de nêzîkatiyên nûjen hatine pêşxistin da ku ji nû ve sazkirin bi bandortir bibe. Ji nû ve sazkirin yanî bi tirkî dibêjin geri dönüşüm. Bi rastî ji bo jiyana me û xwezayê gelek girîng e lê mixabin welatê me hîna di vî warî de tu gavê bi vê rengî naavêtiye. Di vî warî de ez gelek hesûdiya Ewropa dikim bi rastî ew gelek pêşketî ne. Ez ne xelet bim di cîhanê de di kada jinû ve sazkirinê de Almanya yekemîne û di pêrê jî dîsa dibim ne xelet bim Awusturya û Koretê ya înşallah rojekê bi dewleta xwe ya serbixwe em jî têkevin vê navnîşê amîn Firat Cewerî dîsa xelat stend. Nivîskar û rewşenbirê Kurd Firat Cewerî ji ber ked û xebata xwe teşwîqkirina zimanê Kurdî bi hemû dewlemendiya xwe ve hêjayî xelata Wêjeya Navnetewiya Ostona du hezar û bîst û çarê hate dîtin ku jê re Premio International Ostana tê gotin. Cewherî ji bo vê xelatê hizirên xwe bi vî rengî ragihandin, Digel hemû zehmetî û qedexeyan me bi înyat bi kurdî nivîsand û jiyana mayî jî ez ê di oxira ziman û edebiyata kurdî de bibihurînim. Ya Firat Cewherî di hevpeyvenîk hevpeyvînîk xwe de gotibû ku min gelek ecband wev gotina wî. Edebiyat ji bo min gopalê hêviyê ye. Ya bi min ev hevok di nava xwe de pir peyam dihewîne. Ya yekem em fêm dikin ku ev hêz û hêviyê ji pênûs û lênûska xwe distîne mamoste. Em wî ji dil pîroz dikin û akûbet li ser gelek xelatên cûr bi cûr û serkeftî be dibêjin, derbasî naveroka pêş dibin. Sed caran lîst û di bilêtînê a de li seranserê Tirkiyeyê kete rêzên ewil Erdal Kaya. Standupvanê navdarê Kurd Erdal Kaya sed caran standupa xwe ya bi navê vi kûvala lîst û di heman demê de di malpera înternetî ya kirîna bilêtên a bi navê Bilêtînê a de li seranserê Tirkiyeyê di firotina bilêtan de kete rêzên ewil. Kaya, herî dawîl Amedê lîst û dawîl serdemê anî. Erdal Kaya yek ji yarîker komedyenên Kurd e ku li Bakur hunera xwe pêşkêş dike. Kaya ku ji Batmanê ye, bi mîzah û performansa xwe ya sahneyê balê dikêşe ser xwe. Karîyera komedya xwe li sahneyan herêmî dest pê kir û demeke kurt de li avahiya Kurdan û Tirkiyeyê deng veda. Erdal Kaya di warê kenandinê de bi rastî jî mirovek nimûne ye. Lê ez bi kasî ew skêça wî ya ku bûbû Zeus û xanima wî Hera hebû, ya tu skêç bi kasî wê skêçê min nekenandibû. Bi rehetiyan çar pênc caran min li wê ew skêça temaşe kiriye. Ji vir Erdal Kaya pîroz dikim û berdewamiya serkeftinên wî dixwazim. Hinek agahî li ser biyofîzîkê li dor xaçereya fîzîk, kîmya û biyolojiyê. Biyofîzîk şaxeke zanistê ye ku prensîp û rêbazên laşî bi kar dîne da ku avahî û fonksiyonên pargelan zindî fam bike. Ew li xaçereya fîzîk, kîmya û biyolojiyê rûdine û modelên matematîkî, teknîkên laşî û analîzên kîmyevî bi kar tîne da ku pêvajoyên biyolojîkî yên di astên molekulî, hîcreyî û organîzmê de lêkolînê bike. Ev dîsîplîn li ser mijarên wek veguherînên enerjiyê yên di pargelên biyolojîkî de, veguhestina made û enerjiyê, hêzên mekanîkî û dînamîkên molekulî disekine. Biyofîzîk, kîmya û biyolojî. Bi rastî ev mijaran gelek balkêş tên bi min. Dema zarok bûm jî tim di vî warî de pirsên ecêb min dikir. Tê bîra min carekê ez û hevala xwe dema em zarok bûn me ser reşbûyîna reşikan daxivî ka me got gelo çima evanî reşik reşin çima em spîne hevala min jî gotibû hingî çikolata dixwin reş bûne bi min bersve gelek zanistî bû